Obi a watɔ nsa nom mu ntentan ɛna yɛde bireki ma no, tampoa, aburokyire. Kɔwe nsa ni a.
Wanom nsa a ayɛ ɔntumi nnyae a, yɛde aburokyire no ɛte nsa no yɛ dɛn? No se. Ɛma no.
Weeki bi ɛwɔ ho anaa? Ɛɛ yɛde yɛde nneɛma afra ɛna aburo no, ɛyɛ dua bi nhini na wode nsa a ɔpɛ paa no a ɔnom ɔtɔ mu tantan agu hɔ ama no, ɔnom na ɔfe a.

Saa soap wei na wode wo ti nwini, ha ne wo mmɔwerɛ, ebi a nwi, woyiyi a na wode ahyɛ mu na wode adware. Nti wopɛ sɛ wo barima nyɛ kɛse a, wei, ɛno na edi akoten nso wɔ m'aduro a mede yɛ mmarima aduro no. Ɛbɛma wo barima no ayɛ kɛse tete no, ɛna mefrɛ no soap sare no. Abusua, ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ a Awurade ayɛ. Sangor TV na w'ani gu so a worehwɛ yi. Na medin ne Ɔhemaa Kyerewasiaboɔ. Ɛduru Memene da sɛ yɛ a na ɛyɛ Aprɔbɔ, na Aprɔbɔ no ɛwɔ Ahenemaa Kɔkɔbɛn, Romai Junction, ɛhɔ ne nnɛ maba abɛpie awia yi. Na mepɛ sɛ wo like, wo share na wo subscribe nso ma me. Na afei wo comment nso anidie kwan so ama me. Ae yɛaba Mayazi Herbal and Spiritual Center. Da biara yɛba na yɛbɛtie honhom mu fa no. Ɛnnɛ nso so yɛaba wɔ honam mu anifa ayaresa mu. Ɛno nti dɔkta wɔ ha. Dɔkta mema wo aha. Ah, me nana, ɛkɔ aba nso. Yeah, agya. Ah, baabi a wofi nso a, wohu sɛ ɛhɔ yɛ bɔkɔɔ. Paa. Bɛ Kristo ase. Mm. Ɛnneɛ me nko ara me sɛm pɛ. Awiei deɛ, yɛabɔ apini ma Yaadzi Herbal and Spiritual Centre. Da biara yɛba a, na yɛayɛ honhom mu fa yi deɛ nti, nnɛ deɛ yɛaba ayaresa fa mu deɛ. Enti nneɛma bɛn saa na woyɛ no wɔ w'asoɛeɛ, apart from honhom mu deɛ no? Ah yo, wobisaeɛ a, ɛm sɛ nti na mede wo ahyɛn bi kan eh, baabi a menuru gu, dispenser yi hɔ a merebɛkyerɛ wo yi. Ɛno sɛ eh,

agu ho. Na wogye nsa agu ho. ho. Nti mm. ne wopɛ sɛ yɛyɛ ma wa wobɛtumi anaasɛ nnua na biara wankasa wobɛyɛ dɛn wobɛpɛ sɛ wo dɔkta mm. sisi bi na sɛn no menam ankasa memfa nhyɛ mea me voka na menyɛ dɛn memfa nhwɛ me ha fa baabia no din ne ka wobɛwe nti wei na yɛahyɛ wo ha agya obi baa ne yɛ ama no kakra na wayɛ dɛn na wakaawe mm. nti na ha no yɛde nnubira no yɛ twitwa yɛde yɛ nsa hmm. wote aseɛ aha a ɛnyɛ nsa kɛkɛ ba ɛsɛ yare aha kooko nom ne obi a ne sisi ne ade obi a ɛsɛ mmaa ne mmarima nyinaa ti mi ɛnum aha wote aseɛ aha hmm. nti no woba yɛ ha yɛwɔ nsa wɔ ha ɛna yɛwɔ mr five mr five mr five hmm. aha ɛba malaria ne infection nom ne ade a ɛno na mede yɛ ho adwuma yɛ dɛn Kɛse. Ɛno nso di akoten wɔ masturbation, wɔn a anya masturbation infection no. Ahaa, sɛ masturbation de gonorrhea abɛtena ase anaasɛ wo deɛ yɛmfa no sɛ wowɔ gonorrhea anaa yare mu nnɛ bi a ɛyɛ infection bi a no, Mister Five no, ahaa, ɛna edi mu akoten paa, ahaa. Okay. Ɛna wei nso yɛ Zita Women. Zita Women. Zita Women no siesie mmaa kamakama, baabiara baabiara ma wo shape

na wohu a highway nso a ɛno na mepɛ sɛ wobɛsi wohu sɛ nsɔe wɔ ho wɔmfrɛ no kwaw ankaa hmm? kwaw ankaa kwaw ankaa wo a wonim no no na sɛ yɛ nka adua anaasɛ sankanti ɛwɔ nsɔensɔe ho nti na yɛfrɛ no kwaw ankaa no sei na ɛte hmm. ɛyɛ niwayɛ de duru kɛseɛ saa obi a n'ani yɛ ne ya glaucoma Cataract nom ne ade na aduru kɛseɛ paa ni aha wei na yɛde yɛ ha. Ohu adeɛ yɛ ne who are you who are you no. Yɛbɛ wobɛyi wo spɛs koraa to akyene baabi. Ɛno yɛ adeɛ yɛ sɛ ɛdi mu akoten paa wɔ ha. Mm. Na afei yɛfi hɔ a ade wonti mmaa ne yɛnka physical asɛm de yɛnyae ɛyi nkyene aha wei yɛ boafoɔ soap oh, spiritual soap no saa soap wei na wode wo ti nwini

Mo baabi a ɛyɛ ayi forest wo village wo ahɔ me kyerɛ nneɛma a mede yɛ kɔtikɛse aduro ahaa me kyerɛ nti dɛm yɛn ba me yi baako pie ɛm sɛ efi hɔ no mɛ kyerɛ sɛ ne de wa de aworo oh nice nti wei wate aseɛ wopɛ sɛ wobɛrima nyɛ kɛse a wei na edi mu akoten nea wopɛ sɛ yɛ saa di kura ɛbɛyɛ aha ɛbɛyɛ wei na edi mu akoten wei ntropo ɛfrɛ no ntropo aha na Color wei na yɛde yɛ. Mm, ɛsɛ green one no sɛ wontumi mfa ne ɛwom colors colors. Mɛkyerɛ color wei tumi a ɛwom nti ɛno nti na yɛde yɛ. Mm. Nneɛma ɛwɔ saa ɛyi wei mu. Ntropo wei mu. Ntropo wei mu. Nti wopɛ sɛ ɔbɛrima nyɛ kɛse a wei ɛno na ɛdi akoten nso wɔ mɛduro a mɛde yɛ mɛma aduro no. Mm. Ɛbɛma ɔbɛrima no ayɛ kɛse tete na ɛnam frɛ no sopo sare no. Ɛne saa yi wei. But

Wo nso woakeka abom Woakeka abom. de aboa wɔn a. Na sɛ da bi a yɛba a, wokyerɛ baako. Ahaa, wote aseɛ. Da a yɛba yɛ mpo, wokyerɛ yɛ ɛɛ Ahaa, kokoyam. kokoyam.
Wei nso ka ho. Nti na ɛnyɛ baako pɛ, ɛno yɛkeka bom. Okay. Ahaa. Nti wo a wohwɛ no, hwɛ na yɛakyerɛ wo. Wotu, wobɛtumi akɔ follow me videos wɔ YouTube. Wobɛhu ne nyinaa na wɔakyerɛkyerɛ wo no mmaako mmaako mmaako. ayɛ dɛn ato hɔ nti no wopɛ sɛ woyɛ bi a na daakye menni hɔ no na wo nso woayɛ na wode boa nkurɔfoɔ a wɔn tadua ahi ayɛ keteketekete no mesrɛ wa nti hwɛ ne ye wei nturopo nturopo nti wopɛ big penis big big enlargement sopo sale a mepa wo kyɛw na wɔpɛ sɛ wobɛyɛ indomie man de a mm. wagyina wo nanso akyɛ a wei nso yɛ dɛ sɛ wɔn mo esɔ ne ganyem ne indomie aha Nti wei so di me akoten paa. Nti wo a wopɛ sɛ wo bɛrima yɛ kɛse tenten mpakyɛw frɛ nɔma no. Nɔma no yɛ zero two four four. Zero two four four. Six seven. Six seven. Four nine. Four nine. Two seven. Two seven. Asoma nɔma fa aten yɛ kɛse tenten nko a deɛ emu bɛyɛ den wagyina so akyɛ no. Akyɛ. Nti no deɛ mede kyerɛ wo yi ɛno bi na mede yɛ three in one. Ɛno bi wɔ ɛyi three in one no bi. Nti wopɛ bi a. na sɛ ɔfrɛ nɔma no na yɛhwɛ ɔna biribi ayɛ kamakama nanso ɔtumi yɛ dɛn ɛdi ho adanseɛ yɛ no nko a wei no bia na yɛsan de ayɛ nku no nti ɔbaa a wopɛ sɛ wo shape yɛ kamakama ɔbaate no sɔre pagya gyina kakra ɛno nso ɛno nso wobɛtumi abɛtɔ nku no yɛ dɛn Ibi. Ɛnni ɛbɛ o menfa wei na akyerɛ sɛ menkɔ tra hwɛ mekɔ obi ma nka bi deɛ. Wobɛtumi abɛtra nkunu bi na wode afa w'ayi wote aseɛ nti no ɛyɛ ahan no na ayɛ yi saa no nti nkunu wɔ ase nti woka fra a na wɔyɛ dɛn na woyi na ayɛ kama kama ayɛ dɛn. Na dɔɔso na haa da yɛ baayɛ na ayi

Awurade. Wei se me me ka kakra wie kura m'anum ayɛ. Nnura nnura obi fira bi fi Germany me fa video go na pɛ kiki ooo oh, kiki na me ah, kae abɔ adwuma yɛ dɛ. Kiki no ɛɛbɔ adwuma ɛma no mm. nti no pakyɛw mesrɛ wa mmaa aduro wɔ ha mmarima aduro yɛ dɛn wɔ ha daa na me video baako mekyerɛ ɔkwan ɔbaa bɛfa so a wɔayi no bɛyɛ kamakama dɛdɛɛdɛ na mm. bɛdi ankɔ agya wo nso kookoo yɛ a asase a wokyɛ wɔ sɛhwe no nsa nka bi wo kookoo yɛ ni Sɛdeɛ wobɛyɛ kama na wate so na wo nso ɛso aba mfasoɔ ama wo nti wo kɔ follow me wɔ YouTube a Thank God TV Thank God TV wobɛhu nea makenkan nyinaa teachings no nyinaa ɛdɛn wɔ hɔ na wa follow me na wa share nso sɛdeɛ bɛyɛ wo nua bi nso bɛyɛ dɛn bɛnya nimdeɛ a Nyame de adom no ho mfasoɔ nti mɛnyɛ pɛsɛmenkonya bɔbɔde na hyɛ video na Nyankopɔn nhyira wo. Meda wo ase sɛ bere biara wo wo follow me na wohwɛ me na wo share video no. Nyankopɔn a ɔhyira nipa no ɔnkae wo na ɔnhyira wo nso na ɔnyɛ w'akoma so ade ma wo. Nyankopɔn nka wo ho. Dasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia. Bye bye. Bye. Yɛda wo ase sɛ wo gyee bere na wo hwɛɛ me yi. Doctor number no na egu so. Fa na frɛ Doctor. Sɛ wo nso wo wɔ Kumase ha yi ara deɛ a, Ahenema Kɔkɔbɛn ɛboase kwan no so, Roman Junction, wo si na wo frɛ Doctor number no a, yɛ bɛ fa wo na wo nso waba aba abɛka wo haw akyerɛ Doctor na waboa wo ama biribiara ayɛ kama. Subscribe ne like ne share ma me. Me din ara ne Ɔhemaa Kyerewasi Aboa. Wo hyia me a frɛ me Queen Smart na mengye wo so. Makra ɔdasɛnnɛ mɛsan ne wo ahyia. Bye bye.